Insellmilkom u bi pjaċir nilqa' magħna lill-Prim Ministru Dottor Joseph Muscat. Prim Ministru, nixtieq nifraħlek tal-rebħa elettorali u nirringrazzjak tal-istedina ta' din l-intervista. Kien hemm mument meta ż-żewġ partiti kienu qegħdin jiġu interpretati qishom qed jagħmlu ħafna proposti bombastiċi biex jakkwistaw il-voti fl-elezzjoni li għaddiet. Il-proposti tiegħek kemm taħseb li huma fattibbli li jistgħu jitwettqu u jekk u sta jkunu ta' xi pis għall-gvern. Inti semmejt eżempju żieda fil-pensjonijiet, tnaqqis ta' taxxi, 100 miljun fis-sena għat-toro, ġifieri hemm ħafna ħafna flus. Jekk ma tikbirx l-ekonomija bilfors ikunu ta' pis. Il-fatt li tikber l-ekonomija jkun jfisser li naffordjawhom. Ġifieri jekk inti għandek xi ħaġa li tiswa mitt ewro u tgħid il-madoffi ħa nonfoq mitt ewro oħra u l-paga tiegħek tiżdied għaxar ewro, ma tkunx taffordja. Jekk jkollok xi ħaġa ma tiswa mitejn ewro tiswa iktar imma l-paga tiegħek tiżdied ħames mija tkun taffordja. Il-punt kollu allura huwa mhux sempliċement kemm tonfoq imma kemm iddaħħal aktar flus. Jien naħseb l-iktar aħbar importanti ta' din il-ġimgħa li intilfet ftit hija li fl-ewwel kwart ta' din is-sena, fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija reġgħet kibret. Kibret f'termini reali iktar minn erbgħa fil-mija. Konna l-aktar ekonomija li kbirna fiż-żona euro. L-oqsma tas-servizzi finanzjarji u tal-gaming li suppost kellna kriżi qalulna sal-ġimgħa li għaddiet kibrew b'għaxra fil-mija. U dan kollu jfisser allura li mixjin, qed inkomplu mixjin fit-triq tas-suċċess ekonomiku li jfisser nistgħu naffordjaw dawn il-miżuri. Aktar minn hekk, naħseb li l-kompożizzjoni tal-Kabinett il-ġdid juri li huwa Result oriented li huwa ffukat biex il-pledges il-kbar li għamilna nibdew inwettquhom, infrastruttura, oqsma tas-servizzi soċjali, housing u affarijiet oħra simili, qed wieħed qed jinduna li l, L-ippjanar tagħna ma kienx sempliċement biex wieħed jikteb programm biex wieħed jagħmel il-proposti, li fl-opinjoni tiegħi kienu realistiċi u għalhekk m'għandi l-ebda problema fuqhom, m'għamilniex proposti mhux realistiċi bħal ma għamel ħaddieħor, u l-pjan tagħna ma kienx jieqaf mal-kitba tal-programm elettorali, imma part and parcel tiegħu kien diġà qiegħed f'moħħna il-mod ta' kif jiġi kompost kabinett. Il-Partit Laburista rebaħ żewġ rebħiet tista' tgħid li ħajbqgħu jissemmew għal ħafna ħafna snin. Inti personali żidt ukoll il-fiduċja tal-poplu għax inti personali biss biss żidt fuq l-elezzjoni li għaddiet, jiġifieri żidt bejn wieħed u ieħor xi 1,400 vot terġa'. 1390 ġu kien għazet. Kif taħseb li se tkunu din iż-żieda ta' voti? Taħseb li ħatibqgħu qrib il-poplu? Taħseb li forsi ħatitra daqsxejn għarras il-Partit Laburista din ir-rebħa daqshekk eċċezzjonali li kellek? Min jitlalu għarras u nerġa' ninżlu saqajh mal-art tinkwetax. Imma naħseb l-analiżi ma tistax tkun ikkonfinata fuq l-elezzjonijiet ġenerali biss. Trid tara t-trend. L-aħħar darba li l-Partit Nazzjonalista ġab maġġoranza assoluta ta' voti fil-pajjiż kien fl-2003. Fl-2008, minkejja li kien rebaħ l-elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista ġab maġġoranza relattiva, ġab 49 fil-mija tal-voti. Jiġifieri l-aħħar Kap Nazzjonalista li rnexxielu jġib, jiġbed il-maġġoranza tal-poplu warajh kien Eddie Fenech Adami fl-2003. Mil-lat storiku, Naħseb li dak minn hemmhekk wieħed irid jibda l-analiżi. Ifisser li hemm numru ta' konsiderazzjonijiet x'wieħed jagħmel. Naħseb it-tieni konsiderazzjoni hija wkoll li mill-2008 għal hawnhekk, mill-2009 għal hawnhekk, il-Partit Laburista b'mod konsistenti rebaħ kull elezzjoni nazzjonali li saret. siegħa, żewġ elezzjonijiet ġenerali, żewġ elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-elezzjonijiet kollha tal-Kunsilli Lokali, u l-persentaġġ kien pratikament l-istess. U tfisser ukoll kemm forsi min kien qed jagħmel analiżi ta' ta' figuri u statistiċi, tiftakar forsi inti sentejn ilu meta siru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kien qed jingħad il-maġġoranza tal-Partit Laburista spiċċat. Kienet ana jew naqset bin-nofs ma nafx x'kien jingħad. Kienet analiżi superfiċjali ħafna. Jien naħseb li dan ir-riżultat ikkonferma li dan il-moviment huwa dak li appella lill-poplu. Mhux bilfors l-istess nies li kienu jivvutaw il-Partit Laburista fl-2009 qed jivvutawlu llum, ifisser li hemm kambjament u naħseb il kollox idur fuq ir-rieda tagħna li nkomplu naħdmu, li qatt ma nkunu sodisfatti, li nkomplu mixjin 'il quddiem anke għaliex fil-politika qatt ma tista' tkun ċert minn xejn u n-nies jiġġudikawk m'għandix dubju fuq il-ħidma. Mela wadda' qatajn fil Gabinett maħtur, jidher li se hemm diversi tibdil fil-ministeri. Meta tbiddel ministru jkun għadda erba' snin fl-istess ministeru mbagħad ittieħ dekasteru ieħor. Jiġifieri jkun hemm xi nuqqas ta' kompetenza forsi mill-erba' snin li għaddew jew inkella jkun hemm bżonn xi tibdil. Hemm skejjel ta' ħsieb differenti u mhux bilfors wieħed jkun konsistenti fil-kejl li wieħed jagħmel. okkażjonijiet li wieħed jgħid isma' jkun hemm ministru partikolari li għamel dak li kellu jagħmel. Jkun kiseb suċċessi. Imma tinduna li f'dak il-qasam ma jkunx hemm iktar ideat ġodda. Tgħid isma' dil-persuna Għamlet li kellha f'moħħha li tagħmel u s'hemmhekk ħa tkun qiegħda dik. Aħjar tkun kompetenti tkun responsabbli f'settur ieħor ħalli ddaħħal dawk l-ideat f'settur ieħor. Hemm ċirkustanzi ta' sitwazzjoni fejn huwa tajjeb li tbiddel kultant. Imma mbagħad ċirkustanzi oħra fejn tkun qiegħed f'nofs operazzjoni. u l-kirurgu tant kemm jkun kiseb suċċess illi ma jagħmilx sens illi illi tbiddlu. Fil-finanzi, fis-saħħa biex insemmi biss tnejn, fil-ġustizzja. Dawn huma oqsma fejn qiegħed ngħidu hekk works in progress u jkun hemm bżonn li jkun hemm kontinwità. F'setturi oħra jkun hemm bżonn ta' ideat ġodda, f'setturi oħra jkun hemm bżonn li dak li jkun jbiddel naqra l-ambjent ħalli jdakkar l-ideat li jkun hemm. Naħseb li kif naqbad ngħid, m'hemmx raġuni waħda, jkun hemm diversi raġunijiet. Kemm hi daqqa ta' ħarta għall-Partit Laburista Għal dawk forsi li kienu ministri jew segretarji parlamentari u issa ma telgħux. Kien hemm ministri ta' suċċess, eżempju Zammit Lewis, Manuel Mallia, Deborah Schembri. Huwa ta' dwejjgħux, imma jien l-ewwel nett ma rridx niġġudika f'sens dak li qed ngħid qisu dispjaċut għan-nies li telgħu minflok. Għax in-nies li telgħu minflok naħseb ħadmu u huma ta' suċċess. Imma kulħadd jaf in-nies li semmejt inti, anke relazzjoni personali ta' ħbiberija li għandi magħhom, jiġifieri ma nistax ma nkunx iddispjaċut li Deborah li kienet taħdem miegħi hawnhekk u kont nintaqa' magħha kuljum u naf nafha sewwa ħafna ma telgħetx, ma nistax ma nkunx dispjaċut li Edward żammitlu wisq li huwa ħabib tal-infanzja tiegħi ħbieb tal-familja ta' xulxin ma telax. Ma nistax ma jiddispjaċinix li Manwel Mallia ma telax meta għamiltu Ministru darbtejn jien u urejt il-fiduċja tiegħi fih. Qed insemmi lilhom mhux qed insemmi l-oħrajn, hemm nies oħra li huma ħbieb tiegħi. Hemm Glenn, hemm Rosianne, is-Sindku ta' Ħal Qormi, hemm Hemm Ian Castaldi Paris, hemm Jeffrey Pullicino Orlando, hemm Gavin Gulia, il-Marija Santa kemm nista' nsemmilek jien għal kull minn ma telax dispjaċut fil-verità. Issa daqqa ta' ħarta u mhux daqqa ta' ħarta jien kien hemm min qal għax ma tistenniex sakemm isiru l-by-elections biex inti tagħmel kabinett. Sistema ma taħdimx hekk. Is-sistema taħdem li inti tagħmel kabinett bin-nies li jkunu eletti. Kien hemm biss preċedent wieħed u naħseb kien wassal għal ċertu diskord fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista meta Edi Fenech Adami kien stenna biex jitla' ostingat minn Pye Election biex tah Segretarjat Parlamentari. Ma naħsibx tibgħat sinjali tajbin, imma jien ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel nett, mill-esperjenza tal-leġislatura li għaddiet, hemm xogħol għal kulħadd. Hemm fejn kulħadd jista' jikkontribwixxi. U jkun hemm okkażjonijiet. Jiġifieri jien persważ u meta tkellimt ma' dawn in-nies personalment, għedtilhom isma', titilgħu fil-by-election ħa jkun hemm okkażjonijiet mod, ma titilgħux fil-by-election. Ħa jkun hemm okkażjonijiet mod ieħor. Ma jien irrid irrid naħdem bl-għodda li jagħtini l-poplu u l-għażla tal-poplu hija sovrana. Konrad Mizzi, kont żammejtu taħt il-ħarsien tiegħek f'Kastilja, issa tajtu ministeru. Qed tistenna xi tip ta' kritika? X'ġegħlek iddawwar f'hemm? Il-kritika tkun hemm imma d-differenza hija li Konrad Mizzi issa ġie ġġudikat mill-poplu. Għad għall-akbar ġudizzju. Meta Doctor Simon Busuttil konna insemmulu affarijiet li ġraw qabel l-elezzjoni tal-2013 kien jgħidilna dak iġġudikana l-poplu u ħallasna x'għadna l-ġudizzju tal-poplu. Konna qed mizzi qatta l-ġudizzju tal-poplu, il-poplu ddeċieda li jeleġġih u jie qed nuża l-kompetenza tiegħu biex jibni fuq dak li diġà għamel Edward Zammit Lewis u x-xogħol ewlieni tiegħu barra li jkompli jsaħħaħ il-qasam tat-turiżmu f'pajjiżna huwa li kif salva l-Enemalta, isalva l-Air Malta. Dak xogħlu. Justin Caruana ngħatat il-Ministeru t'Għawdex. X'se jkun ir-rwol tagħha? Ħa tieħu ħsieb forsi l-bini tal-isptar, Goats Ocean Area? Justin għandha l-istess rwol li kellu Anton Refalo. Ħassejt li kien hemm bżonn ta' bidla f'dak il-qasam. Xtaqt li Antoni jservi f'dikasteru ieħor, imma ħass li hu, u nirrispetta l-għażla tiegħu, li hu jista' jservi biss bl-aħjar mod fil-qasam ta' Għawdex u nħares 'il quddiem li Antoni jkun involut f'affarijiet oħra fiż-żmien li ġej. Hija bidla f'Ministru kif normali jsir u kif inhuwa prerogattiva tal-Prim Ministru. Kont semmejt it-Tieni Repubblika, però donnha baqgħet daqsxejn fuq l-iskaffa. Le, le, titwieled. Taħseb li hemm xi ċans? Titwieled, le, titwieled.
Fil-futur qarib jew inkella fil-bogħod? Ara, aħna, jiena qed nara sitwazzjoni issa fejn waħda mill-problemi li kellna, mhux mill-problemi, min-nuqqasijiet li kien hemm fl-ewwel leġiżlatura kienet illi dawn ir-riformi l-kbar, Ma kienx hemm xi ħadd responsabbli tagħhom twenty four seven. Kienu jaqgħu taħt kienu jiġu no man's land, ħafna drabi kienu jiġu taħt il-Prim Ministru, imma ovvjament il-Prim Ministru jrid jagħmel superviżjoni tax-xogħol kollu tal-Gvern, u allura ma jkunx hemm imbuttatura l-ħin kollu. Bil-ħatra ta' Julia Farrugia, Julia ħa jkollha tliet rwoli. L-ewwel waħda hija li timbotta 'l quddiem ir-riformi u nara hemmhekk li jkun hemm numru wkoll ta' backbenchers li jkunu involuti fix-xogħlijiet fuq dawn ir-riformi. It-tieni, u r-riformi jinkludu r-riforma kostituzzjonali, il-gender quotas, l-użu tal-marijuana rekreattiva, l-MPs li jkunu, l-membri parlamentari full-time, Dawn huma l-ħinijiet tal-Parlament kif aħna nimbuttaw bħala Gvern għal riforma f'dan il-qasam min-naħa parlamentari. U s-saħħa fil-President? Ifhimni, dik trid tkun diskussa. Le, dik tkun diskussa fil-qafas ta' konvenzjoni kostituzzjonali. U l-konvenzjoni kostituzzjonali kommess li la darba jinħatar Kap tal-PN, jew jiġi kkonfermat Dottor Simon Busuttil, ma nafx jien, jew jinħatar xi ħadd ieħor, jien inpoġġi bil-qiegħda u nippruvaw nibdew from scratch biex matul dil-leġislatura ikollna meaningful discussions dwar dan kollu. Hemm ukoll riformi oħra li għandna diġà mandat għalihom, li nnaqsu l-età tal-votazzjoni, dik hija waħda, li nneħħu l-privileġġ parlamentari, l-immunità parlamentari. Dik ħa tkun parti mix-xogħol ta' Julia. It-tieni huwa ċ-ċittadinanza, l-qasam taċ-ċittadinanzi, tal-visas, tal-work permits, tkun ċentralizzata. Dik kien hemm bżonnha, hi.
Huwa qasam li sar ħafna xogħol. Imma tant kemm ma naħsibx li hemm trasparenza biżżejjed u naħseb li l-biċċa xogħol ewlenija tkun li l-policies jkunu ċari trasparenti. Kien hemm ħafna dewmien ukoll fihom. Eħe, u għax minħabba n-nuqqas ta' trasparenza fil-fehma tiegħi, li mhux bilfors ifisser li jkun hemm xi tip ta' abbuż, imma jfisser li l-policies ma jkunux ċari għal kulħadd u mhux kulħadd ikollu viżibilità tagħha. U t-tielet punt huwa s-simplifikazzjoni u t-tmexxija tal-settur pubbliku.
Il-fatt li inti għedt li din hija l-aħħar elezzjoni għalik, semmejtha żmien ilu, però ġejt semmejtha fl-aħħar jiem. Se tkun qed tagħmel suċċess akbar issa għall-Ewropa? Le, le, jien qiegħed. Le, le, jien qed inħares illi nagħmel dil-leġiżlatura li naħdem, li mmexxi 'l quddiem. Ma nafx għaliex in-nies dil-ġimgħa xxukkjaw ruħhom li għedt l-iktar ħaġa ovvja li ili ngħid disa' snin. Jien meta dħalt għal dan ix-xogħol għedt li jien nara lili nnifsi leġislatura Kap tal-Oppożizzjoni u żewġ leġislaturi Prim Ministru. Għall-grazzja t'Alla u bir-rieda tal-poplu qegħdin iktar minn nofs triq ta' din ta' din l-avventura sabiħa ħafna. Is-sena d-dieħla nagħlaq għaxar snin bħala Mexxej tal-Partit Laburista. Le, xogħli huwa li mmexxi matul dil-leġislatura u ma jagħmilx sens li jien inkun qiegħed immexxi l-Partit Laburista f'elezzjoni li jmiss. Għax immaġina, immorru għal elezzjoni ġenerali ħames snin oħra u lill-poplu ngħidilhom ivvutawli imma jien mbagħad xahar wara l-elezzjoni nitlaqta'. Jgħidulek dan il-min ħa jivvutaw, il-min ħa nivvutaw Prim Ministru, qed nivvutawk għax-xemgħa magħluqa. Ma naħsibx li tagħmel sens. U għalhekk, meta jasal il-waqt, tard din il-leġislatura. Ma taħsibx li jkun hemm nuqqas ta' inċertezza għall-Partit Laburista? Le, le, assolutament.
Nara li għandna pool tajjeb ħafna ta' nies li jkunu jistgħu jieħdu over. M'għandekx moħħok hekk diġà? Le, le, m'għandi moħħi.
Dak mhux jien irrid nagħżel, dak jagħżluh il-membri tal-Partit Laburista. Għandna l-istatut li huwa ċar ħafna. Ilna li għamilnieh mill-2009, mbagħad ikkupjawh il-Partit Nazzjonalista li jidher li issa ħa jużah qabilna fil-verità wara li kkupjah min-naħa tagħna, imma jien bħalissa l-focus tiegħi, ma nafx għaliex in-nies qegħdin jitkellmu fuq din il-ħaġa, x'inhi l-focus tiegħi huwa li niddeliverja l-programm elettorali. Jiġifieri mhux ħa mhux ħa nitla' għada, imma mhux ħa nitla' għada jien, jien fadalli xogħol hawnhekk. Tgħid jgħid hekk. Ħabbek ħafna u tak il-fiduċja u żiedlek.
Imma tagħmlulix tagħmlulix il-funeral issa x'fadallix nagħmel x'naħdem tinkwetanx. Fl-eventwalità li għaddu jgħaddi ż-żmien hekk mistax, għoxrin sena oħra, hekk meta tħares lura, x'legacy tkun tixtieq li ħallejt warajk f'Malta, f'pajjiżna, wara din il-ħidma kollha li għamilt inti?
Lino Spiteri darba kien qalli, Self praise is no praise. U dik nibqa' nżommha f'moħħi, illi tfaħħar lilek innifsek mhuwiex tifħir. Imma tkun qed twaqqa' lilek innifsek. Jien il-legacy nħalliha lil ħaddieħor biex jiġġudika meta nkunu wasalna għal dak il-ġudizzju. Jien li nittama li n-nies jibqgħu jiftakru meta niġu biex jaraw x'ħa nkunu għamilna issa f'din it-tieni leġislatura huwa, tkabbir ekonomiku bla preċedent li jkun għamel differenza f'ħajjithom, li jkun wasal għand kulħadd u li jkun wasal ukoll għal wieħed mill-aqwa żminijiet għall-ugwaljanza fil-pajjiż. Prim Ministru, nirringrazzjak tal-li aċċettajt din l-istedina u nawguralek aktar suċċess fil-ħajja tiegħek u għall-pajjiż tiegħek.
Tagħmlulix il-funeral għad, x'fadalli.